Mae o'n unigryw, mae o'n wahanol, mae o'n rhywbeth dwi'n meddwl bod neb arall wedi ystyried i wneud. A, a dwi'n meddwl bod, bod ni wedi dod yn bell iawn mewn blwyddyn. The best part is watching the pupils uh, how engaged they are. They love the session. They are fully engaged for the whole time. You're giving them opportunities to be creative.

Ond mae 'na rei athrawon wedi bod mor frwdfrydig am hwn, a maen nhw wedi cymeryd yr oenau, maen nhw wedi arwain, a maen nhw'n nysu i gael mynd â fo ymlaen. A mae gynnwn ni dystiolaeth o hyn, achos mae'r ysgolion cynnar fuon ni ynnyn nhw, mae rei o'r athrawon o'r ysgolion hynny rwan wedi gofyn i, i gael bod yn arweinwyr a, ac i fentora hwn ac i fynd â fo gam ymlaen. a mae'r ma brwdfrydoedd yma yn, yn, yn braf i weld. I went to watch Mike to see how he would mentor uh, the staff. So going in, watching how he delivered the sessions, had a good look through the pack myself,

A mae gennai ddiddordeb mawr yno fo, gwneud gweld prosiect fel hyn, lle oedd o wir yn datblygu sgiliau elfennol plant. Mae hynny'n, yn, dwi'n meddwl, yn gyfle ffantastig, a mae o'n siŵr o, o godi safon a mae o'n siŵr o wella sgiliau'r plant. We've been involved with the uh, physical literacy scheme since before Christmas. Um, Mike came in to mentor all the staff in the school.

yn wybodaeth ac yn ddealltwriaeth ac yn nifer o gyfleoedd. So, er mwyn cael gwybod pa gyfleoedd mae pobl ifanc ni e, eisiau cymryd rhan yn ynt, mae'n bwysig bod ni yn siarad efo nhw a, a, a mi ydym ni'n gwneud hynna trwy'r cynllun um, Llys Gynhadon Ifanc. I've been working a lot with the school council this year to develop our playground further. So

Fi'n credu bod, bod llais y, y dysgwr yn hanfodol bwysig oherwydd mae, mae bob peth da ni'n gwneud, mae'n ma meddylfryd ni i gyd ar eu cyfer nhw ac er mwyn i gwella nhw yn dydy. Ac os dydyn nhw ddim yn gallu rhannu i barnau efo ni a bod nhw ddim yn rhan o'r broses, wel dydy di hynny'n mynd elwa neb. Felly iddyn nhw fod yn rhan O'r broses, mae'n bwysig iawn bod ni yn gwrando ar, ar eu llais nhw. Ond mae'r cynllun llysgynhadron wedi datblygu llawer dros y flwyddyn dwytha. Mae gennym ni llysgynhadon e-, efydd yn ein ysgolion cynradd ac yn ysgolion uwchradd. Mae gen bob un ysgol uwchradd i gyngor chwaraeon ysgol yn, yn edrych yn benodol jyst ar chwaraeon. A mae hynna'n rhoi cyfle i llysgynhadon o blwyddyn 7 i flwyddyn 13 i ddod at ei gilydd er mwyn trafod yr cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw yn ystod y gwersi ac yn allgyrsiol ac ar ôl yr ysgol ac yn y gymuned hefyd. Yn Ysgol Dyffryn Conwy, da ni wedi adnabod bod lefel cyfranogiad y merched yn isel yn cynrychiol 3, 4 a 5. Da ni wedi gwneud dipyn o waith gyda'r merched, wedig efo'r cyngor chwaraeon, a maen nhw wedi blaenoriaethu codi lefel cyfranogiad y merched i fyny lle. Da ni wedi rhoi rhaglen at ei gilydd o weithgareddau mae'r merched eisiau ei gwneud, a mae'n hynod o bwysig bod ni wedi gwrando ar y merched, a dyna pam mae yna cymaint o, o ferched wedi troi fyny i'n sesiynau ni, ac o holiaduron da ni wedi gwneud, maen nhw wrth ei bodda uh, gyda'r sesiynau yna, ac isio i ni rhoi mwy o sesiynau ymlaen yn y dyfodol lle. Um, da ni hefyd yn gweithio'n agos gyda'r gymuned, uh, mae'r clwb rygbi Yn gweithio ar y cyd gyda'r ysgol. Yn mis Tachwedd blwyddyn dwytha nath Nia Roberts ata fi a gofyn os o'n i'n fodlon dod i hyfforddi'r genod yn fan hyn yn Clwb Rygbi Nant Conwy. O'dd yr amlwg bod pobl isio chwarae rygbi yn yn yr ardal a oedden nhw wedi cychwyn yr ysgol efo sesiynau yn fanno 'lly gyda Elin Royal a wedyn dyna be' oedd yr linc perffaith i ddod i fewn i'r clwb wedyn a roed y cyfle iddyn nhw chwarae ar ddydd Sul yn fwy na dim ond yn yr ysgol. A dwi'n edrych ymlaen yn arw iawn i'r camau nesaf, achos o ystyried lle da ni rwan ac o lle oedden ni, a'r datblygiad mor gadarnhaol sydd wedi cymryd lle, Um, mi fydd hi'n hynod o ddiddorol i weld lle fydden ni o fewn blwyddyn. Um, dwi'n teimlo'n yn gyffyrddus iawn bod ni'n mynd i'r cyfeiriad iawn a dwi'n teimlo bod yr athrawon yn prynu mewn i hwn a maen nhw yn ei fabwysiadu fo efo'r brwdfrydedd yma. The basic skills that those children are learning and practicing within